Ýutub Mirasym kanaly. Mähriban diňleýjiler!
Türkmen ýoly edebi-çeper gepleşigimizi Çarymyrat Garahanowyň Orazmämmet han atly taryhy gürrüňi bilen dowam edýäs.

Gadymy we müdimi Ahal ýaýlasynyň gök depesinde ýurt tutunmagyň oňyn ýeri, ýer-ýurt paýlaşygynda gözbaşyny Gökdere jülgesiniň daglaryndan alyp gaýdýan Gökdere jülgesinden akyp, Köpetdagyň eteginiň düzlügine çykýan Durnaň gözi ýaly dury we tenekar suwy bilen Altyýabyň suwlandyrýan atly obaň biri bolan Gorjy obasyndaky Tekeleň togtamşynyň Garagoňurynyň paýyna düşýär. Depesi gök arçalara bürenip oturan Marköw dagynyň baýyrlaryny ýassanyp oturan gadymy Gorjy obasy özboluşly aýratynlygy bilen tapawutlanýardy. Bir müň sekiz ýüz on ikinji ýylyň on ikinji ýanwarynda, ýagny gyşyň örküji bolan uly çilläň dowam edýän wagty, Hemme pasylda bag-bakja bürenip oturan Ukronowaň il sylagly orny törde bolan Hojagurban kazyň döwletli maşgalasynda gözi we ýüzi nurly oglan bäbek dünýä inýär. Oba ýaşululary olara baryp gutlap, ýüzünde agzalan alamatlary bolan çaga Orazmämmet diýip at goýýarlar. Ogur kazyň ýuwlugy, ak kazyň çoglugy, Mämmetguly kazyň agtygy Hojagurban ogly Orazmämmet çagalygyndan öz deň-duşlaryndan aşa zehinliligi, tutanýerliligi hem-de paýhaslylygy bilen tapawutlanýardy. Oba mollasynda sowat, söweş tälimlerini öz atasyndan we kakasyndan alan Orazmämmet Ahalyň meşhur serkerdesi, söweş tälimleriniň ussady, Togtamyşyň Ýusubynyň tilkisinden bolan Amanmyrat batyryň mekdebini geçip hemme taraplaýyn taplanýar. Orazmämmet hanyň kowum garyndaşlary atasy Mämmetguly kazy, garry atasy Ak kazy hem öz zamanasynda köpe ýaran, at-abraýly,

Ata-babalarymyzyň Ol akan ýerden akarmyş aryk diýşi ýaly, Orazmämmet hana ata-babasynyň ruhy siňen terbiýesi gan bilen geçip, nesil yzarlapdyr. Orazmämmet han ýaşlygyndan ata Watan üçin ululy-kiçili söweşlere gatnaşyp taplanypdyr. Söweşlerde ugurtapyjylygy, batyrlygy, gaýduwsyzlygy, deň-duşlarynyň arasyndan saýlanyp, ýigitleň arasynda at-abraý artyp, ýaş başyna öz tiresiniň ýigitlerine baştutan bolýar. Ahalyň hany Garoglan hanyň ýolbaşçylygynda köp guwwalary başyndan geçirip, söweş tälimleriniň inçe syrlaryny ele alyp, has taplanyp kämilleşipdir. Orazmämmet hanyň kabylasy, türkmen, teke, togtamyş, beg, goňur, garagoňur, arryk, kör, artýapan, hazylar tiresindendir. Orazmämmet hana paýhaslylygyň, parasatlylygyň nyşany höküminde uly hormat goýupdyrlar. Gorjow obasy oňa hormat edip, Altyapdan oba ýetýän paýdan bölek suw maldarlar bolsa harajaty üçin oňa mal beripdirler. Oraýmämmet han Gökdepe urşundan has öň, halkyň öňüne çykan handyr. Ol il-günüň rahatlygy, agzybirligi üçin alada edipdir, kösenýän ýa-da mätäç adamlara elinden gelen kömegi gaýgyrmandyr. Tanymal alym, professor Karpow türkmen ýaşulularynyň aýdanlary esasynda Ahalyň türkmen hanlary, serdarlary, aksakallary, miraplary, zarçylary we beýlekiler barada bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylda toplap öwrenen resminamalarynda ýazan ýazgylaryna görä, Ahal tekeleriniň beg urugynyň aksakaly, Guramämmet hanyň ýigitleriniň biriniň Hywa argyşa goşan kerweni talanyp, oňam zatlary alamançylar tarapyndan alnypdyr. Bu habar Guramämmet hana ýetip, ol kerweni talanyň öňki alamanbaşy Şamyrat handygyny anyklapdyr. Guramämmet han adamkärçiligi, paýhaslylygy elden bermän,

Şamyrat han güýç bilen adamlara zor salyp gün görüp ýören adam. Edeni öňünden gidip, gaýtawul görmedik bolansoň, Orazmämmet hanyňam sözüni basypdyr we äsgermezçilik edipdir. Orazmämmet han birnäçe atly ýygnamaga buýruk berip, olary geňeşe ýygnap, ýüze çykan ýagdaýy düşündirip, kim meýletin Şamyrat hany ýerinde oturdyp biljek diýip sorapdyr. Esli salymdan soň Mämmetdurdy kürteli ýerinden turup, Han aga, şu işi maňa ýüklesene. Gudraty güýçli gollasa, men ýerine ýetirerin diýipdir. Orazmämmet han Batyr goç ýigidinden hoşal bolup, oň garamagyna kyrk atly berip ugradýar. Mämmetdurdy ýüz ugra ýaňky zady talanyp alnan adamam alyp, Şamyrat hanyň öýüne baryp, at üstünde eli hyrly tüpeňli oň gapysyny açyp, oňa ýüzlenýär. Talan zatlaňňy iň soňky sapagyna çenli yzyna gaýtarýarmyň ýa-da ýok? Aýt diýipdir. Şamyrat han, Häziriň özünde bereýin diýip, ähli talan zatlaryny derhal yzyna gaýtarypdyr. Guralmämmet han şular ýaly adalatyň nähak kemsidileniň tarapyny tutup, il-günden kän hoşallyk alan adam bolupdyr. Görkezilen kitapda awtor Guranmämmet hany şeýle suratlandyrypdyr. Guranmämmet gara sakally, ak mytgal ezýaka köýnekli we jalbarly, kellesi goňur reňkli silkme telpekli, egni ýasgynja atylan, düýe ýüňli çäkmenli, kiçi boýly we

Halk arasynda meşhur bolan goşguda Ilhalar Herbap Guranmämmet hany Tükel Turan Eýran tutdy atyny Sarsmandy Ahalyň paýhas sütüni Köp gowgalar gördi, gördi kän duşman Söýni han pälwany Orazmämmet han diýip wasp edilýär. Biziň goja taryhymyzda Şeýle bir ajaýyp taryhy waka bar. Bir müň sekiz ýüz ellinji ýylda Ahalyň halky Gökdepä geňeşe ýygnanyşyp, o geňeşde Ahalyň hanyny saýlamak meselesi öňde durupdyr. O geňeşe Mary, Garrygala sebitlerine çaparlar ýollanyp, şo ýerlerdenem wekiller çagyrylypdyr. Uly geňeşde şo döwrüň iňňän bilimli adamlarynyň biri, meşhur Ak işan atamyzyň halypasy Atajyk molla baştutanlyk edipdir. Atajyk molla şo döwürlerde diňe bir Ahalla däl, Eýranda-da, Hywada-da giňden tanalýan meşhur adam eken. Halk wekilleri hanlyga iki adamy, Nurberdi hany hem-de Oramämmet hany hödürläpdirler. Bu ikisinde-de öň tire ruhanylyk derejeleri bar eken. Ilki bilen söz sözlänler türkmeniň baş hanynyň bolmalydygyny köpçülige düşündiripdirler. Ses sanalanda Orazmämmet hanyň tarapy artyk gelipdir. Atajyk molla täze hany mübärekläpdir hem-de oňa ak ýol arzuw edipdir. Orazmämmet han söz aýtmaga ejazy sorap, şeýle diýipdir. Halaýyk, meni han götereniňize hoşaldyryn. Hormatyňyz Alladan gaýtsyn. Ýöne Nurberdini han saýlan bolsaňyz, tüýs jüpüne düşjekdi. Märeke täze hanyň sözüne haýran galypdyr. Emma pähimli gojalar meşhur hanyň agzyndan bihal sözüň çykmajagyna ynanypdyrlar. Orazmämmet han aýgytly karara gelendigini şeýle beýan edipdir. Oguly Beýik Biribaryň güwäliginde men hanlyk ornuny Nurberdi Döwletýarbaý ogluna bagyşlaýan. Çünki ol gadymy Waz eýýamynda ýaşulyk eden Keýmirden soň teke türkmenleriniň aksakaly Döwletmämmet Düýegöziň tälimini alan Anan on begiň yzdyr. Muň atasy Mürrük baý, kakasy Döwletýar baý hem örän çörekli çykymly adamlardyr. Onsoň hem ynanç ygtykatda, sahawatlylykda, ynsapda, rehimdarlykda, dilewarlyk herbaplykda, söweş syýasatda Nurberdini biz tanaýas. Agyr ile baş bolmakda. Yrsgal döwletliligem örän wajypdyr. Men öz yrsgalymdan närazy däl. Ýöne uly iliň öňüne düşerlik yrsgalymyň ýokdugyna-da gözüm ýetýär. Bular bolsa ata-baba yrsgally çykymly, çörekli hamirhanaly ugurdyr. Galyberse-de, oň okap-ýazyp bilmegi, golunyň giň bolmagy menden artyk ýerlerdir. Han bolmak üçin goly giňligem gerek ahyry. Il-günden nökerlige çekmeli, olary at-ýarag bilenem üpjün etmeli. Ilden salgyt ýygnamagyň ýokdugyny bilýäňiz. Garaz, goly giňiň goly udan ýerine ýeter, goly gysgaň eli diňe ýakasyna ýeter diýlen-dä.

Bu döwletli geňeşde hormat bilen çagyrylan beg kabilasyndan bolan alty sany yrsgally barly adamlar bir adam ýaly bolup ýerlerinden turup, Eger Orazmämmet han özüniň uly iliň öňüne düşerlik yrsgalynyň ýokdugy üçin baş hanlygy kabul etmeýän bolsa, iki süri goýun berýäs diýip, öz tiredeşleri Orazmämmet hanyň baş han bolmagyny isläpdirler. Emma akylly-paýhasly Orazmämmet han, Adamlar, amanat mal bilen Agyr ile baş bolup bolmaz. Amanat zat ýerde-giçde amanatdygyny bildirer. Men bu gün özüme mal eçilen baýlaň malyny alyp, hanlygy kabul etsem, erteki gün men mal beren adamlaň üstünden han bolup bilmen. Olara egilşik etmeli bolaryn. Olaň edenini diýenine däl diýip bilmerin diýip, öz sözünden dänmändir. Nurberdi han saýlanandan soňra Guramämmet han Hajygurban ogly baş handan soň ikinji adam hanyň baş weziri Garaja batyryň ogly Uluberdi çopan kir ömrüniň ahyryna çenli Ahal teke hanlygynyň söweş hereketleriniň baş serkerdesi Börmäň gala hany Orazmämmet dykma serdar Mämmetnazar ogly baş serdarlyga göterilipdir. Onsoňam şonda kazylyk, wekillik, onbeglik, goşun serenjamçysy, ýüzbaşlyk ýaly ençeme wezipeler ýola goýulýar. Gurberdi hanyňkyda bolan möhüm maslahatlarda Guramämmet han hemişe esasy hormatly orunda bolupdyr. Ol tä ömrüniň ahyryna çenli baş hanyň ýakyn ynamdar geňeşdary hem baş weziri bolupdyr.

Nurberdi hanyň baş weziri bolup başdan-aýak Uluberdi Çopankir, Mahmyt işan, Öwezmyrat Dykma serdar, Paly mergen, Ýagşy mergen, Durdy batyr, Öwezli tentek, Çary batyr, Öwez han, Gultok batyr ýaly gaýduwsyz edermen serkerdelere, Watan goragçylaryna şahsy görelde bolup, güýçleri deň bolmadyk toply-tüpeňli duşmanlaryny kül-peýkun edip, bahasyna ýetip bolmajak ýeňiş gazanypdyrlar. Nuramämmet han kämillik ýaşyna ýetip öýüşik bolýar. Oň üç aýaly we olardan Ýaman, Ogulürli, Çeper, Ogulgözel, Miwe, Nabat we ýene-de atlary näbelli iki gyzy, jemi alty gyzy bolupdyr. Oň çeper atly gyzy bolsa öz ýakyn garyndaşy şo döwrüň ylym ojaklarynyň biri bolan Buhara medresesini ýigrimi ýyl okap, bir müň sekiz ýüz segsen ýedinji ýylda medresäni tamamlap, Köşe obasyna gelen yslamyň meşhurlarynyň biri Molla Uzynyň agtygy Atamyradyň ogly Çara hunyň aýaly bolupdyr. Çara hunlar Köşüden Gorjak obasyna bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylda göçüp barypdyr. Çara hunuň Begmyrat, Hanmyrat, Ata atly doganlary bolupdyr. Çara hun Çeper eje bilen iki ogul, bäş gyz ýetişdirýärler. Atamyrat ahun Abdylkebir atly ogullary we Gözeljemal, Jeren, Ogulnabat, Miwejemal, Meňlitäç atly gyzlary dünýä inen. Atamyrat ahun bilen Nursoltan ejäň Çary, Muhammet, Ýagşymyrat, Habydylla atly ogullary bolan. belli žurnalist Urazdurdy Atahanow Urazmämmet han atly makalasynda Urazmämmet hanyň gyzlary Ýaman ejäň we Çeper ejäň bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda aradan çykandygyny beýan etmek bilen, olaň kakasynyň at dakylan Oramämmet ýörgünli ady Baba Daňatyroglunun gürrüňlerini beýan edip, bahasyna ýetip bolmajak maglumatlary beripdir. Halk arasyndaky bir gürrüňde Oramämmet han Gökdepäň Gagşal obasynyň kybla tarapyndaky ak çägäň üstünde agyr ýaraly bolup ýatyp, şo ýerde-de şehit bolup, türkmeniň ata-babadan gelýän ýörelgesine eýerip, ol şehit bolan ýerinde-de jaýlanypdyr. Oramämmet hanyň dogany Jopbüň ýuwlugy Baba ogly Tagana arap elipbiýsinde ýazylan ýandepderçe görnüşinde bir diwan we jöwher pyçak bar. Şo diwan Oramämmet hanyň ýandepderçesi we jöwher pyçagy hasap edilýär. Ýandepderçäň aglaba bölegini Mukaddes Gurhanyň aýatlary, galan böleginde türkmeniň tebipçilik emleriniň ýazgylary bolupdyr. Oramämmet handan galan bu mukaddes mirasy oň nebereleri we oba adamlary häzirki gün hem em üçin peýdalanyp, nep-şypa tapyp,

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda Oramämmet hanyň adyny ebedileşdirmek maksady bilen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Berkararly etrabynyň Garadamak ýaşaýyş toplumynyň we Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň köçeleriniň birine ady dakyldy. Burammämmet hanyň nesilleri Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Gorja obasynda we ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde ýaşaýarlar. Hormatly Prezidentimiz şeýle belleýär, Biziň ata-babalarymyz ýurt Garaşsyzlygyny, döwlet berkararlygyny, ykbal hem bagt berkararlygyny arzuwlap ötdi. Şoň üçin hem biz şu ýagşy gündemimiz üçin göreşen halkyň wepaly ogullaryny hiç wagt unudamzok. Olar biziň aňymyzda hem köňlümizde, ykbalymyzda hem ömrümizde ebedilik orun alan gerçeklerdir. Olar şu topragyň ogullarydyr. Mert hem merdana ogullarydyr. Ähli Watan goragçylarynyň sarpasynyň belentden belent tutulşy ýaly, Orazmämmet hanyňam mertebesi we sarpasy belentdir.

Merhaba diňleýjiler, biz gepleşigimizde Çarymyrat Garahanowyň Orazmämmet han atly taryhy gürrüňini diňlediňiz.